Dawtmi nulepa ule nau hna, Tahaga Times le Holh Thawngthinnak in nan kut kan i tlai ṭhan hna. CNLD party chairman le hruaitu thar thimnak February thla ah an tuah lai. Chin National League for Democracy Party conference cu thonghni kul le khat February nanga in naruk ah an tuah lai i chairman le hruaitu thar an thim hna lai tiah January kul le ruk ah kan theih. February na ngai in na ruk ah khin party conference kan tuah lai. Khi tik ah chairman le hruaitu thar thimnak kan tuah lai. A hlan bantuk in luthum ngei an kan ti tawnmi kha si ti loin chairman pakhat lawng nih a hruai cang hna lai. Khi tik ah party Central Executive Committee le party conference committee hna thim an si chih lai. ULC zong nih chairman pathum um an duh lo. Chairman pakhat te lawng kha a um lai i a dang pahnih cu a bawmtu an si ko lai tiah Kalenu CNLD party chairman U Lian Non nih Taha Thamsa chim. CNLD party cu Rotaih chairmanship timi phungning in an i hruai i minung pakhat nih chairman thlaruk cio an tuan. UEC nih party register pek hnu in chairman a tuanmi kha hna cu Pu Zozam, Pu Nathan Kap le Pu Ngai Sak hna an si tiah kan theih. Tukum tawlrelman cu kan hukumnak in a ṭum deuh. Tukum tawlrelman cu kumdangnak in a ṭum deuh tiah thong hnih kul le khat January kul le ruk ah khuami sin in kan theih. Hi kong he pehtlai in Ramthlo khuami Pu Hrang Lian Ceu nih tukum cu kan hukumnak in tawlrelman a ṭum deuh. Na kum kan khua lei ah cun cuekhat ah thong hleihnih a si i tukum cu cuekhat ah thong hleikhat lawng a si cang. Kan khua ah tawlrel a cingmi hi dong nga hrawng kan si. Tawlrel ka cinnak hi kum nga hrawng a si cang a hnu- a hmun hi. Cu si rih hmun hrawng a si i

Kumkhat ah vuithum kan thlawhpiak. Tawre cin hi Laitlang caah a ṭha tukmi pawcawmnak a si tiah Sakta khua ah tawre a cingmi Pu Van Ham nih ṭiah ka ṭhamsa chim. Tawre cinmi hi khuate lei dangdang zong in cin hram an thok cuahmah hna i tawre a cing lio zong atu lio ah cawk ding a har ngai tiah kan theih. Chin Affair Minister Pi Lalrinmuan Amy cu Zote chung a va len hna. Sagaing ramṭhen Chin Affair Minister aa thimmi Pi Lalrinmuan Amy cu Nori Kutlanga ah cu Zote chung a len hna tiah kan theih. Hi kong he pehtlai in Chin Affair Minister Pi Lalrinmuan Amy Zozo a chung le khuami hna van hnemh le an ngaihchiatnak ka va hrawmpi hna. Mizoram mifimthiam Pu Lalduhawm Au zong kan cah cang. Chin le Mizo hi unau kan si, kan umnak Myanmar le India tiah âu a si ko hmanhselaw unau chokṭi khat kan si. Tiva pakhat nih a kan don lawng a si unau kan sinak kan buaipi lioah hi bantuk thil kan ton cu a pawi taktak. Tong ti hlah u silaw ka duh Mizoram lei zong an lungfim hna seh, kanmah lei zong kan lungfim ve seh ti ka duh tiah Pi Lalremon i nih ṭha ka ṭhamsa a chim. Se an thar caah thim ka si nain la ka si rih lo amah tu cu atu bantuk ngaihchiatnak kan ton ahcun ka um kho lo A ruang cu miphun le ram caah rianṭuan cu kaa timmi a si bantukin ka unau chimmi nih hi bantuk ngaihchiatnak an tonmi cu keimah tonmi a si ve. Cu si caah ka va lennak hna hi a si tiah CAM Therapy le Rimon Ini a chimchap. CAM Therapy le Rimon Ini kutput tlawmpal le cawcaw an nusin zongah thil kan ton cangmi ram awk a ṭhat ti lo caah tualthiam i zuam a hauhnak kong le thlacampiaknak in a hnemh hna tiah thawng kan theih. Na rianṭuannak dawr thil fak khan tuah na duh si ahcun ṭah Hakha Times nih mah fawi tein le na lung a tling ning tein kan i tuahpiak lai. Tainak a si. Nawldam din ti kong Chin catlang bu sungri le pariat nih Chinram kawl cozah sin cakuatmi lehnak a um rih lo. Nawldam din ti kong he pehtlai in Chin catlang bu sungri le pariat nih Chinram kawl cozah sinah ca an ṭialmi cu nihin tiang lehnak a um rih lo tiah kan theih. Chin zatlang phu sawmli le paruk aiawh in chimphuannak nawl ngeitu Salai Biak Lian Thang nih atu tiangah lehnak ca kan hmu rih lo. Interview pakhat ah Plateau Speaker Chairman Pu Zo Bawi nih ca hi lehzong kan tim hna lo tiah a chim. Cun media pakhat ahcun Minister Pu Su Htet nih ton kan timh ko hna tiah a chim. Anmah lei cawlcangh ning kan hngak ko hna. Hiti ningin rian an peh zulh a si ahcun a sining paoh in kan cawlcang ve lai tiah The Hakha Times ah a chim. Cawla sinah ca an ṭialmi chungin mizapi sinah langhter dingin an halmi cu Noidam nih aa timmi mizapi sinah fiang tein langhter ding, Initial Environment Examination, Environment Impact Assessment le Social Impact Assessment hna tlamtling tein tawlrel hnuah mizapi sinah langhter ding, Noidam Project Design he Phanh dingin halmi zat le tangka fang fiang tein mizapi sinah langhter ding. Nawldam hi dinti caah hman ding a si ahcun a ro ding can le hman dingmi tangka le tangka hram mizapi sinah langhter ding. Hi a cunglei a tlamtlin dih hnuah project thawk ding hmunhma le project nih a hnursuan dingmi leikuang neitu hna talin Hakha mizapi duhnak langh hnuah rian thawk ding le a phi chuak zoh in fakpi in ruahchih ding tiah an ṭial. Cun ca chungah Hakha vawlei umtuning, noidam nih a chuahpi dingmi le a hnursuan dingmi ṭhatlonak tampi zong an ṭel chih i January na hlei nga ah an rak pek cang hna i atu tiang lehnak a um rih lo tiah kan theih. Thawngpang tawi ka rak chim lai. Hakha ah COVID-19 zawtnak le minung pakhat an hmuh ṭhan. Hakha Center khualriannak ah Hotel quarantine a lutmi Mandalay in a rak tlungmi pa pakhat cu RDT in a vuikhatnak zawtnak check a si ah zawtnak hmuh a si. Tayin Siin ah thlopbul a si tiah Hakha Peng Usung in kan theih. Atu lio Hakha ah COVID-19 zawtnak ngei thlopbulmi minung pakhat lawng a um cang. Kalaymyo ah COVID-19 zawtnak in minung pakhat January ni kul le ni ruk ah a thi ṭhan. Kalemyo ah COVID-19 zawtnak in minung hleikhat an thi cang. Atu lio zawtnak tlakvulmi minung sawmthum le pahnih an um tiah kan theih. Tutan ah Kachams la holh thangchimnak cu hidal in ka ngol rih lai. A zotu le a ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Ni lon sung ka si.